دم دم بھر تے دم دھرتی دے دم دم بھر تے دم دھرتی دے ساکوں کھا گئے غم دھرتی دے اوئے کھا گئی ہے اسمان کیہوں جے ڈٹھے ہے نی کم دھرتی دے دم دم بھر تے دم دھرتی دے ساکوں کھا گئے غم دھرتی دے کھا گئی ہے اسمان کیہوں جے ڈٹھے ہے نی کم دھرتی دے جو ہن اٹھی جاگ پو جاگ جیوݨ جوڳا تیݙے سجدے دی جاہ ہے میخانہ بݨی ہن اٹھی جاگ پو جاگ جیوݨ جوڳا تیݙے سجدے دی جاہ ہے میخانہ بݨی ظلم دہلیز ٹپ ء دفیندا ودے تیݙی عزت تے عظمت نشانہ بݨی۔ حق پیا غاصب مریندا ہے مردہ سمجھ بزدلی ہے شرافت بہانہ بنڑی ول او مدت کنوں ول اے کیوں نی تیڈی لا الہا دی تسبیح ترانہ بنڑی خوف سارے زمانے دا سر توں لہا خوف ہک دا توں سینے اندر سانبھ گھن اوئے موت دا وقت ہکو مقرر جو ہے نی وی پہلے توں مردہ نہ مر سانبھ گھن۔ جو ہݨ اٹھی جاڳ پو جاڳ جیوݨ جوڳا تیݙے سجدے دی جاہ اے میخانہ بݨی ظلم دہلیز ٹپ اے دفیندا ودے تیݙی عزت تے عظمت نشانہ بݨی حق پیا غاصب مریندا ہے مردہ سمجھ بزدلی ہے شرافت بہانہ بݨی ول و مدت کنوں ول ات کیوݨی تیݙی لا الہا دی تسبیح ترانہ بݨی خوف سارے زمانے دا سر توں لہا خوف ہک دا توں سینے اندر سانبھ گھن موت دا وقت ہکو مقرر جو ہے نیوی پہلے توں مردا نہ مر سانبھ گھن جو ہن اٹھی جاگ پو جاگ جگ نہ کھلا جگ تے جاگیوں نہ جاگیر ویسی پئی ہن اٹھی جاگ پو جاگ جگ نہ کھلا جگ تے جاگیوں نہ جاگیر ویسی پئی نور نسلیں دا ورثہ لٹیندی نتاں لا تے تہمت تے تقدیر ویسی پئی منزلیں دی نشانی نشابر کھڑی لت نشتر اے تصویر ویسی پئی ول ولا گھن زمانے دے واگیں کوں ہن نی تاں ہتھیں دی تاثیر ویسی پئی تاج اے بزدلی دا تاں تہمت بنڑے تاج تہمت دا سر توں لہا دے ولا بحر ظلمت کوں ہن توں ولا پار کر پار کر تے توں کشتیاں جلا دے ولا بحر ظلمت کوں ہن توں ولا پار کر پار کر تے توں کشتیاں جلا دے ولا۔ ہݨ اٹھی جاڳ پو جاڳ غفلت نہ کر ہتھ قضا کیندے آ ڳئی ردا توں بچا ہݨ اٹھی جاڳ پو جاڳ غفلت نہ کر جو ہتھ قضا کیندے آ ڳئی ردا توں بچا بھوئیں تاں تیݙی ہے بارود ہاݨی تھئی بھوئیں کوں بارود ہاݨی ہوا توں بچا جو اپݨی منزل تے پڄدی ہوئی سوچ کوں ہݨ تاں حرص حرص و حوس دی ہوا توں بچا اپݨی منزل تے پڄدی ہوئی سوچ کوں ہݨ تاں حرص حرص و حوس دی ہوا توں بچا بھئی ہنڑ تاں حرص و حوس دی بلا توں بچا ول زمانے دا زندہ توں کردار بنڑ ول توں اپنڑی او عظمت انا توں بچا ول زمانے ہنڑ اٹھی جاگ پو جاگ غفلت نہ کر ہتھ قضا کیندے آ گئی ردا توں بچا بھوئیں تاں تیڈی ہے بارود ہانڑی تھئی بھوئیں کوں بارود ہانڑی ہوا توں بچا اپݨی منزل تے پڄدی ہوئی سوچ کوں ہݨ تاں حرص و حوس دی بلا توں بچا ول زمانے دا زندہ توں کردار بݨ ول توں اپݨی او عظمت انا توں بچا ہے تیݙی سلطنت تے ہے شاہی تیݙی تیݙی طاہر زمیں تے زماں تیݙا ہے بݨ پڑھ گھنے توں جے تاریخ اسلاف دی اے جہاں تیݙا ہے او جہاں تیݙا ہے پڑھ گھنے جے تا پڑھ گھنے جے توں تاریخ اسلاف دی اے جہاں تیڈا ہے او جہاں تیڈا ہے اے جہاں تیڈا ہے او جہاں تیڈا ہے۔